mwathani agocwo tũkamũnyita ũgeni kiumia gĩkĩ kĩa ũmũthĩ ngĩhoka mwathani nĩ amũigĩte na akamũmenyerera ona akamwĩka wega nĩ tũgũthiĩ mbere yake na mahoya Mwathani mwega nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rwega twagũcokeria ngatho nĩ marĩa mothe ũtwĩkĩire ona kũhana ũguo kũhana mwathani no tuonete hinya waku tũkauga nĩ thengiũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mwathani na tũkĩanjia gĩthomo gitũ tũkahoya ũtuĩke wa gũtwarana na ithuĩ mwathani na twarĩkia tũtikũriganĩrwo nĩ kuga nĩ thengiũ tũkahoya maya mwathani twĩtĩkĩtie atĩ nĩ watũigua na nĩ ũgũtũcokeria. Amen. Ihinda rĩrĩ tũkũgoca mwathani coke tũigue kiugo gĩake na mwathani nĩ egũtuĩka wa gũtũrathima amen

mwĩ kũu mĩciĩ-inĩ kwanyu ngai aromũrathima na atuĩke wa kũmwĩka maũndũ mega mũthenya wa kiumia kĩu gĩathirire twaragia ũhoro wa andũ arĩa ngai areha thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na magatũteithĩrĩria gũtwarana hamwe na ithuĩ magatũkinyia nginya harĩa ngai endaga mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa andũ angĩ mokaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na makoraga iroto citũ ona cioneki citũ na ngai nĩgetha atuĩke wa gũtwarĩria na gũtwĩra ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikarania na andũ aya Ũndũ ũrĩa mũru mũno ũngĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ kwaga gũkũrana na andũ aya na mũikaranie nao na wĩciragie nĩ arata aku na nĩ andũ matakwendete na kana makenda ũndũ ũrĩa wĩkaga kana makenda kĩheo gĩaku ona kana matiendete mũtumia waku kana mũthuri waku ona ciana ciaku maticiendete na kwahota gũkorwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno ũngĩkorwo nĩ wĩciragia atĩ andũ aya nĩ arata aku Aya ti andũ ega. Ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ gũtigana nao na kũmarekereria kũrĩ Ngai. Andũ aya makoragwo mahana atĩa? Ũndũ wa mbere nĩ atĩ matiĩtigĩrĩte Ngai na ti andũ etĩkia. Ona hĩndĩ ĩrĩa marona wetereire Ngai, ũgĩtwarana hamwe na Ngai, ona ũkĩhoya, andũ aya monaga wĩ mũndũ mũkĩgu mũno. Ona hĩndĩ ĩrĩa ũrarora mũtũrĩre waku Na maitho ma wĩtĩkio, tondũ o matirĩ maitho macio, meciragia nĩ kũgũrũka ũgũrũkĩte, kana ndũrĩ mũũgĩ tao. Ngai arotũteithia gũkũũrana na andũ aya. Andũ aya nĩ andũ me ũiru mũno, na matingĩenda kuona ũkĩhũthĩrwo nĩ Ngai kana ũkĩrathimwo nĩ Ngai. Nĩ andũ matarutaga wĩra mũno, nĩ andũ matindaga oro ũguo ndee, na Ngai ndahũthagĩra andũ a mũthemba ta ũcio. Ũndũ wa kana nĩ atĩ nĩ andũ meyendete mũno, meciragia ũhoro wao mbere na kĩrĩa marenda nĩkĩo gĩũkaga mbere onakorwo nĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku hingo ciothe akĩrora maũndũ arora kĩrĩa angĩoya kumagia kũrĩ we kana gĩkeno kĩrĩa angĩkenia kumagia kũrĩ we gũtekũmakania we ũgũikara atĩa thutha ũcio ũndũ wa gatano nĩ atĩ nĩ andũ imenyi mũno na makoragwo mena anja hingo ciothe ya mũtũrĩre waku ũndũ wothe ũngĩmoria Nĩ makoragwo me na anja ya ũhoro ũcio. O na matikoragwo me na kahinda ma ũngĩmoria ũndũ. Matikoragwo me na kahinda ga kuuga reke njambe ndĩcirie ũhoro ũcio kana hoe kana ũndũ wa mũthemba ta ũcio. Makoragwo me na anja, anja ya gũgũte. Andũ aya ũndũ wa gatandatũ nĩ andũ aganu mũno. Na nĩ mendete waganu na matiendete njĩra cia Ngai. Na njĩra ici cia waganu itingĩgũkinya kũrĩa Ngai endaga, no igũkinyire kũrĩa Caitani endaga. Ngai arotũteithia gũkũrana andũ aya. Aya nĩ andũ mathũire Ngai mũno, na nĩ andũ mahũraga Ngai mũno, na mahũraga Ngai na kũhũra ndungata cia Ngai iria ciothe itungataga nyũmba-inĩ ya Ngai. Matũũraga maragia maũndũ moru ma ndungata icio. Ũndũ wa mũgwanja nĩ atĩ nĩ andũ matakoragwo maiganĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Makoragwo magĩcaria kĩndũ nao matimenya nĩkĩ maracaria thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao tondũ matirĩ na gĩkindĩrio. O na nĩ andũ matindagĩra na maũndũ mene magatinda makĩũragia ng'ania nĩkĩ areka arandĩkirwo wĩra kũ araheo mbeca cigana mũrata wake nũ arathiĩte kũ agathiĩ kũ areka acio nĩ andũ matũraga hingo ciothe mehangagia na maũndũ matarĩ mao ona ũndũ ũngĩ wa kenda nĩ atĩ nĩ andũ mendete njukũ mũno na nĩ andũ maragia ndeto njũru cia andũ arĩa angĩ ona mangĩkorwo handũ hena andũ mararia wega wa kũrĩa wĩ mũndũ mwega nĩ moigaga ĩng'ania nĩ mũndũ mwega mũno no Haha na hana na hana na hana. No mũhaka marĩongerera kaũndũ ka wega waku ga gũgũthũkia. Na ũndũ wa ikũmi nĩ atĩ nĩ andũ metuaga nĩ andũ wega mũno, ona magetuaga nĩ arata aku. Na nĩ arata aku mũno hĩndĩ ĩrĩa wĩho, no ũtarĩ ho ũrĩa maragia ũhoro waku Ndũngĩtĩkia atĩ nĩ andũ mũrĩaga hamwe, na mũgaikarania hamwe, na mũkanyua hamwe, na mũgatheka hamwe. Na kĩrĩkanĩro nĩ kĩratuonia ũhoro wa andũ mahaanaga o ta ũguo thĩinĩ wa Maandĩko, andũ arĩa maathũkirie iroto ciene o na mĩtũũrĩre ya andũ, o na magĩtuĩka a gũtũma mũndũ age gũkinya kũrĩa Ngai endaga. Mũndũ wa mbere tũngĩona thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ mũndũ wetagwo Samson. Na Ngai arĩ na mĩbango mĩnene mũno igũrũ rĩa mũtirirĩri bũrũri ũyũ wetagwo Samson. Tondũ Ngai nĩ amwendete mũno, ona akamũtua ndungata ya goro mũno, ona akamũhe hinya mũingĩ mũno wa kũrangagĩra bũrũri wa Isiraeli. Ona Ngai akamũhe hinya, hinya hitho yaguo yarĩ njuĩrĩ yake. No Samson nĩ ekire mahĩtia mũno, nĩ kũreke thĩinĩ wa mũtũrĩre wake gũke na mũtumia ũyũ wetagwo Delila. ũrĩa wokire na njĩra ya kũmwenda na samson agagĩkenaga mũno ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ gĩkuga ũrĩa delila okaga agakoma gĩthũri-inĩ gĩake na akamũkenagia mũno akĩmũragia hitho ya hinya wake nĩ ũrĩkũ kũrĩ andũ mokaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na tũgecira nĩ matwendete mũno no kĩrĩa makorwo mena bata wakĩo nĩ kũmenya hitho ya kĩrĩa gĩtũmĩte mĩtũrĩre itũ ĩgacĩre nĩ getha ũndũ ũcio matuĩke a gũgũthũkia, nĩ getha tũtuĩke a kũhurunjũka. No ũguo nĩguo Delila yekire, tondũ ndaigana kũhurũka nginya hĩndĩ ĩrĩa Samsoni enjeirwo njuĩrĩ na agĩkũrwo maitho. Mwathani arogĩtwehereria andũ arĩa matendaga gũtuona twĩna maitho na matendaga kuona njuĩrĩ thĩinĩ wa mĩtwe itũ. Mwathani arogĩtwehereria andũ acio na atũhe andũ ega arĩa mangĩtũkinyia harĩa Ngai endaga. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. o na thĩinĩ wa kiugo kĩa ngai nĩ kĩratuonia ũhoro wa mũthamaki wetagwo ahabu na ahabu ekire ta samson agĩka mahĩtia akĩhikia mũtumia wetagwo jezebel ũrĩa watũmire ahoe mĩhianano ona atuĩke wa gũte ũthamaki wake kiugo kĩa ngai kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa athamaki wa mbere mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ũmwe atĩ na nacio njiarwa cia mũthamaki ahabu igĩtuĩka cia kwanangĩka ona ũthamaki wake ũgĩtuĩka wa gũthira

Kĩrĩkanĩro ningĩ nĩ kĩratuonia ũhoro wa mũndũ wetagwo Yusufu na wa andũ arĩa maarĩ akũraga iroto ciake nĩ brother ciake kana andũ arĩa maciaranĩirwo nao ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja mũhari wa ikũmi na inyanya kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nao aya maciaranĩirwo nao hĩndĩ ĩrĩa mamuonire agĩũka kũmatungata na kũmarehera indo iria anetwo nĩ ithe makiuga mũroti wa iroto nĩwe ũrĩa Rekei tũmũũrage. Na nĩ mũkĩũĩ rũgano ũrĩa moigire tũmũũrage, ningĩ makiuga rekei twambe tũmũikie irima, na ũrĩa makĩmwendirie Misiri. Mwathani arotũteithia. Na Ngai atũhe ũũgĩ mũingĩ mũno. Hĩndĩ ĩrĩa andũ maroiga atĩ yũrĩa mũroti wa iroto, andũ makĩaria ũhoro wa witũ magĩtwĩta Mũroti wa kĩrĩa tũrotaga, Ngai arotũhe ũgĩ mũingĩ mũno wa kũmenya tigwo tũgathĩrĩria maratũgathĩrĩria, no nĩ irima marenda gũtũikia kana nĩ kwenda marenda gũtwendia kana gũtũraga. Ngai arotũteithia mũno. Na ariũ na ariũ ithe witũ, nĩ ũgũkĩona atĩ arĩa maarĩ andũ a kũraga iroto cia mũndũ ũyũ wa ngai wetagwo jusufu ti andũ maarĩ a kũraihu mũno nĩ andũ maarĩ a nyũmba yake amwe arĩa matũragaga arĩa matũninaga arĩa matatwendagĩra maũndũ mega matirĩ kũndũ kũraihu mũno angĩ tũkoragwo tũrĩ o nao rĩngĩ nyũmba mĩciĩ-inĩ gwitũ itũra-inĩ ritũ ona rĩngĩ kanitha-inĩ bũrũri-inĩ marĩ kuo ngai arotũhe ũgĩ mũingĩ mũno wa kũmakũrana Na nĩ getha tũmeherere, nĩ getha tũhote kũhingia wendo wa Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgoci. No ũrĩa mũnene mũno wa kũraga iroto citũ nĩ caitani. Na kuo caitani nĩ ahũthagĩra andũ a mĩthemba mĩingĩ mũno nĩ getha atũnine. Ngai arotũhe ũũgĩ mũingĩ mũno wa gũkũrana. na tũkũrane arĩa caitani arahũthĩra nĩgetha tũrengwo mĩri tũtikae gũkinya harĩa ngai arenda mwathani arotũteithia ngĩrĩkia ariũ na arĩ ithe witũ kũrĩ andũ aingĩ mũno tũgũcemania nao thĩinĩ wa rũgendo rwitũ rwa gũthiĩ matu-inĩ o kana tũ- kana tũgĩka ũrĩa ngai atũigire gũkũ thĩ twĩkage angĩ megũka na njĩra cia wendo Angĩ megũka na gwĩtua nĩ matwendete mũno, angĩ megũka ona gwĩtua atĩ nĩ Ngai ũmatũmĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ngai arotũteithia kũmakũrana. Na twamakũrana tũmeherere na ũgĩ mũingĩ mũno na tũtigane nao. Mũtũrĩre-inĩ wakwa ndanacemania na ingĩ mũno,

na tweheranĩre nao ti itherũ ngai no arĩtũhe arĩa mokaga gũtũma iroto citũ ihinge na no tũrĩkinya harĩa ngai endaga igũrũ rĩa maũndũ mothe andũ acio tũromeheria na mahoya na kwĩra ngai atũhererie andũ acio na kũruma roho ũcio wĩ thĩinĩ wao tondũ twaũruma no marĩtweherera na twahoya na twetha ũthiũ wa ngai ngai ndarĩtũhitha ndundu Na Ngai narĩtũkinyia kũrĩa endaga. Ngai arokĩmũrathima na amũtũrie na amwĩke maũndũ mega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rekei tũhoe. Mwathani nĩtũkenaga nĩwe tondũ nĩũtũheaga ũũgĩ mũingĩ mũno wa gũtũteithagia. Na hĩndĩ ya Mwathani Ngai aingĩ mokaga kwenda gũtũũraga. Mwathani no ũtũteithagia na ũgatũhe ũgĩ mũingĩ mũno. Twehereria andũ aya Mwathani na ũtũhe o andũ arĩa ega mangĩtũkinyia kũrĩa mũthamaki Ngai wendaga. Gĩtũrathime na ũtuĩke wa gũtwĩka maũndũ mega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa Mwathani tu Jesu Kristo twahoya. Amen. Ngai amũrathime na tuĩke wa kũmwĩka maũndũ mega. Amen.